Illum ninsab f'sit li huwa ġawhra storika u arkitettonika tagħna l-Maltin. Post li kien iddeterjora ftit però wara snin ta' restawr illum nistgħu ngawduh fil-glorja tiegħu. Ejjew miegħi. Idek f'idi nduru d-dinja, karozzini jew tal-linja, ferrovija li jeddi, xejn niġbraw bil-mixi, naru silċi ngawdu l-ħajja, mosri kbar

Hawnhekk, fuq l-għolja tal-Ħorr li tħares lejn nofs Malta, hawn waħda mill-iktar monumenti arkitettoniċi illi għandna f'Malta, iċ-Ċimiterju tal-Addolorata. Illum ħa niltaqa' ma' ftit nies illi qegħdin hawnhekk jgħadduli dak illi ġara f'dawn l-aħħar ftit snin biex propju llum nerġgħu nistgħu ngawduh f'din il-glorja tiegħu. Eman, naf li tħobb ħafna l-istorja u għalhekk irrakkomandawli lilek. Għidli ftit fuq dan il-post l-ewwel nett. Mela, l-oriġini ta' dal-post kellha storja daqsxejn komplikata. L-istorja ta' daċ-ċimiterju bdiet billi t-twaqqif tiegħu kien miftuħ biss għall-membri tal-Knisja Kattolika li kienu ġejjin jew residenti mill-belt mill-Furjana u l-Kottonera. Dan għaliex dawn kienu l-aktar parti ffullata bħala residenti, u l-Ingliżi, li kienu xufati diġà mill-pesta tal-1813 u minn diversi mxiji tal-kolera, bdew jaħsbu biex jagħmlu ċimiterju għal dan-nies biex kemm jista' jkun jevitaw li jkun hemm xi mxija derivata minn katavru infettat f'dawn il-postijiet, għal raġuni sempliċi il għaliex jekk din issir, Dan ovvjament se jkun hemm straġi kbira għax dawna kienu l-aktar żoni popolati bin-nies minħabba t-tarznat. Jiena smajt illi meta nfetaħ da ħadd ma ried jindifen fih u ndifnet l-ewwel waħda mara kienet tal-laba. Ekku. U r-raġuni kienet sempliċi. Aħna rridu naraw din l-idea bil-lenti ta' dak iż-żmien. Mela, in-nies x'kienet tiffrekwenta ta' kuljum u ma kienet tonqos qatt? Il-preċetti tal-knisja. Mela inti la darba mort il-knisja, Inti awtomatikament qiegħed iżżur ukoll il-post fejn huma mistrieħa l-membri tal-familja tiegħek u dawk kollha li jgħixu madwarek. Biex bniedem ma kienx jindifen fil-knisja, kien ikun hemm xi ħaġa tassew gravi. Nies li jmutu spreċettati, li kienu ftit, u li kkundannati għall-mewt. Allura, Kif żviluppa dan il-post anke Mela. l-fatt li issa għandek monumenti mill-isbaħ ta' kappelli privati bl-intriċċi kollha ta' ta' arki- Jekk irridu arkitet- nagħmluha arkitettura. b'mod sempliċi, bil-pika. Mela l-post inbena, tlesta, ġie inawgurat u ħadd ma ġie hawnhekk. Għaliex? Għax ħadd ma ried jaċċetta li jibgħat lil niesu 'il barra mill-knisja u jidfinhom hawnhekk f'post miftuħ li kien meqjus xi ħaġa inawdibbli għan-nies ta' dak iż-żmien. Allura l-ewwel nies li aċċettaw kienu n-nies ta' Bormla. Nies ta' Bormla kelmu mal-isqof u l-qbil instab billi n-nies ta' Bormla offrew paċifikament ma l-isqof li huma ma jisibu l-ebda oġġezzjoni li l-mejtin tagħhom jibdew jibatu hawnhekk. Allora l-isqof Tom Dritta li l-Bormliżi meta jaslu hawnhekk għad-difna setaw jiddaħlu fil-knisja l-kbira b'xejn biex it-talba tal-aħħar tingħad hemmhekk minflok ma tingħad fuq il-qabr. Il-pika, għaliex il-pika? Mela, meta n-nies ta' Bormla aċċettaw illi jibdew jidfnu hawnhekk, l-oħrajn tal-Kottonera feċi għalu labdew ta' Bormla aħna maħna xejn inqas, x'jiġri b'dal affarijiet? Jekk jiena minn Bormla għam l-istatwa tal-Kunċizzjoni u ta' maġembi għandu qabar u għam il-birgu irrid jagħmel statwa ta' San Lawrenz, tiegħu ħajamilha ikbar u ħajamilha isbaħ. Dak iż-żmien kull belt u raħal kellha l-iskulturi tagħha u ħafna minnhom kienu jagħmlu dan ix-xogħol, terġa', mhux b'interess għall-ħlas, imma anki b'pika bejniethom min għamel l-akbar wieħed u l-isbaħ wieħed.
Id-dettall li qed nosserva llum fuq dawn il-kappelli privati hija xi ħaġa ta' meravilja, xi ħaġa li ma tantx għadek tara bħala u hawnhekk jinsabu waħda fejn l-oħra. Il-vera monumenti li ta' min wieħed jiġi u japprezzhom. Dr. Xwiri, fl-għonet nixtieq nistaqsik għaliex vera tidher appassjonat u tinstem appassjonat ħafna meta titkellem dwar dan is-sit. Xi fisser għalik? U nixtieq tgħaddi messaġġ ukoll għaliex għandu jkun monument illi il-Maltin u l-Għawdxin u t-turisti iżuru.
Iċ-Ċimiterju ta' Santa Maria Addolorata huwa wirt storiku. Huwa wirt storiku ta' arti, ta' arkitettura, spiritwali li sfortunatament ma napprezzawx biżżejjed. Huwa mimli kappelli, monumenti, wieħed isbaħ mill-ieħor li Aħna bħala FMS għandna l-unur ngħidu, l-pjaċir ngħidu li ristawrajnieh u ġibnieh fil-glorja li kien tiegħu għalina, l-ġenerazzjoni tagħna, però iktar importanti għall-ġenerazzjoni li ġejjin warajna.
Ninsabu issa qoddim il-kappella li hija dedikata lid-duluri eh, mal-perit li ħaħsib ir-restawr. Ovvjament Perit Leonet, grazzi tax xogħol li għamiltu, ix-xogħol li sar ta' restawr b'rispett lejn id-diżinn oriġinali neogotiku li kien għamel Emanuel Luigi eh, Galizja fis-seklu 19. X'inhu ma l-affarijiet li qattu verament attenti għalihom biex tkunu tistgħu anke tirrispettaw dawn id-diżinji u iżommu tikkultivaw forsi materjali li llum il-ġurnata ma tantx għadna nużawhom. Sewwa, kif għedt sewwa, il-ċimiterju kollu, speċjalment anke l-kappella huma fuq stil neogotiku. Li huwa interessanti f'din dal-proġett kollu, iltqajna ma' diversi materjali, mhux biss il-ġebla li aħna ħafna drabi iktar imdorrijin li nirrestawraw, però jekk naraw il-kappella għandek is-saqaf li huwa tal-injam, huwa kopert biż-żingu li hija xi ħaġa kważi unika eh, għal Malta bażikament, allura għandek il-ġebla għandek linja għandek il-saqaf minn ġewwa li huwa maħdum bil-ġesso, ġifieri dik l-iskultura fina kollha li mhm. naraw hija maħduma bil-ġesso. Mbagħad kellna wkoll anki ħafna ħadid fondut il-kastajrin il-rixtelli li hemm fuq barra li matul is-snin ġarbu ħafna ħsara tu dak ukoll irrestawrajnihom użajna eh, metodi li huma eh, jaqblu mal-oriġinali, reġajna użajna l-kastajrin biex ħadna forom minn fuq l-oriġinali, reġajna ħdimnihom biex ikunu jistgħu jiffittjaw u nibżgħu għall-materjal oriġinali li aħna għandna li aħna sibna prattikament li huwa tal-epoka li sar li sar fih il-bini. U erġajna rrikrejajna dawk il-biċċiet. Importanti li l-mod ta' kif irrikrejajnhom jibqgħu jidru li huma oriġinali però jiffittjaw għax qed nużaw l-istess kunċetti l-istess disinji illi illi kien hemm.
Apparti l-kappella ġew restawrati pereżempju l-Via Sagra kont qed issemmili, xi żjed? Mela, u restawrat il-kumpless kollu, ġifier dak kollu li huwa bini pubbliku fil-ċimiterju ġie restawrat. U jinkludi ħafna binjiet, ġifier għand il-kappella prinċipali, l-Arcade of Tablets li xejn tidħol il-bib prinċipali, il-bib Il-bieb ta' wara hemm id-depost, hemm il-kamra mortwarja, hemm iċ-ċimiterju tat-trabi, it-taraġ intutiela ġifieri dan kollha dan il-binjiet kollha kienu parti mix-xogħol estensiv ta' ta' restawr illi illi saru kollha kellhom il-problematiċi tagħhom biex aħna nistajna nindirizza.
Hawn min meta jsiefer imur iżur eh, ċimiterji u fejn huma mitfuna persuni importanti fl-istorja. Jiena l-ewwel wieħed.
Din immaġna, dan mhuwiex sit imma li sa issa forsi inħoss li diġà qed jiġbed dan it-tip ta' interess ta' viżitatur. Tara l-potenzjal fih ġifieri. Għax għandna diversi personalitajiet interessanti. Ara dan jekk għandna 310,000 ruħ mitfunin hawnhekk, kull bniedem kellu l-istorja tiegħu. Qabel xejn għandna pereżempju lil Joseph Calleja, l-attur Malti ta' Hollywood, b'57 film fil-karriera tiegħu. Waħda mill-aktar persuni li t-turisti jfittxu hija Christina Radcliffe, li kienet żeffiena tal-cabaret, kienet taħdem Lascaris War Rooms matul il-gwerra, u li l-istorja romantika tagħha hija qisha meħuda minn novella, imma hija reali. Għandek per eżempju il-khabar ta' Twania Kulina, tifel ta' Ġiġa, illi ukoll jiġu diversi nies fuqu. Interessanti, interessanti ħafna u grazzi ta' din l-informazzjoni. You're welcome.
U b'din l-okkażjoni llum ikolli nammetti li rajt u esperjenzajt dan is-sit trankwill mimli storja minn għajnejn ġodda. The Local Traveller together with Visit Malta, Enemed, Ministry for Economy, Enterprise and Strategic Projects, Ministry for Inclusion and Voluntary Sector, Transport Malta. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi.